Hemmä salam siz bilen Batyr we Obi podkasty dowam edýäs. Obi podkastyň bu günki sanynda özüňi nädip tapmak barada gürrüň etmekçi. Has takygy öz käriňi ýa bolmasa durmuşda öz ýeriňi nädip tapmaly, nädip hereket etmeli. Meň öz netijelerim, meň öz pikirlerim Belki size gyzykly bolar. Şonuň üçin hökman suratda kanala agza boluň we kofejik, çaýjyk azalyň. Men bolsa dowam edýän. We ilki bilen näme üçin özüňi tapmaly diýen sorag ýüze çykýar. Köpimiz çagalyk wagtymyzy ýatlasak, mekdep döwrümizi ýatlasak, belki köpüňiz şu wagt mekdepdesiňiz ýa bolmasa uniwersitetdesiňiz. Şol wagtlar Bizdigiň daş-töweregimizdäki adamlar sen ulalaňda kim bolmakçy ýa bolmasa sen ýene özüňi bäş ýyldan, on ýyldan nirede görýärsiň diýen sorag ýüze çyk berýärler bize. Şonda köpimiz jogap berýäs, Äý men lukman bolmakçy ýa bolmasa men mugallym bolmakçy, aýdymçy bolmakçy we birnäçe kärleri aýtýas. Ýöne şol aýdylýan kärleri barada biz mekdep wagtymyz ýüz göterim informasiýa ýok bizde. Edil men özümde şon ýaly boldy. Men özümde bolup geçen wakany aýdaýyn. Men mekdep döwrümde hiç hili bir belli bir zady boljak diýen pikirim ýokdy. Belki men gyzyklananýandyr, belki sebäpler bolandyr, ýöne men esasy belli bir anyk gyzyklanýan zadym ýokdy. Onsoň käwagtlar oturyp pikirlenýärdim. Nirä gitmeli? Durmuş näme? Nädip özüňi tapmaly diýen sorag meň şol wagtlar on alty ýaşymda, on ýedi ýaşymda şunaý soraglar ýüze çykdy mende. Onda men her wagtlar pikirlenýän, onda soraýan muňa diýýän, onda maňa diýýärdiler, Eý sen uniwersitete girmeli, uniwersitetde hökman suratda özüňi tapýan. Sen belli bir käri ele alandan soň sen durmuşda öz ýeriňi tapýaň diýýärdiler. Ine men häzir uniwersitetde okaýaryn, ikinji kursda. okadym, bir ýarym ýyl wagt geçdi ujy. Ondan nähili pikire geldim? Uniwersitet özüňi tapmak üçin kömek etmeýär. Näme üçin? Sebäbi uniwersitete geleniňde sen belli bir informasiýa bilen gelýäň. Mysal üçin, sen lukman boljak bolsaň, şol himiýany, biologiýany, zatlary mekdepde öwreneniňi has kämilleşdirmek üçin we täze sapaklary öwrenip tejribe gazanýarsyň. Şol mysal üçin lukman bolmak diýenini. Ýa bolmasa programmist boljak bolsaň, belurşy matematika ýene näme şuny ýaly zatlar öwrenilýär. Ýöne şol öwrenen zatlarymyz bilen biz özümiziň bagtly duýýasmy? Men şuny ýaly sorag ýüze çykýar ýene-de men özümde. Belki sizde-de ýüze çykýandyr. Mysal üçin, şol öwrenýän zatlaryňyz bizi bagtly etýärmi? Şol öwrenen wagtyňyz siz men ýa-da başga kişi bolsun, kim bolsun tapawudy ýok, lezzet alýasmy şol öwrenen wagtymyz? Ine, mysal üçin, men şu matematika barada men çagalykdan, dördünji, bäşinji synpdan bäri aram gaty gowy däl. Beý diýdigim ol hiç hili iki-ikiň dörtdügini bilmän oturamok, ýöne şonda-da Matematik algoritmler diýdi, ýene näme diýdi. Ol drop ýene näme şuna zatlar. Gaty kyn. Men özüme beýnime diýerdim şol şu zatlary bilmesem. Hawa meňki däl bu zat. Hawa men bu zady öwrenip bilmeýän. Matematikany, şol bilimi. Ýöne şol diýilýän pikirler gaty ýalňyş. Sebäbi biz şony barlap görmezden öňçe şu içki gorkularymyz bizi saklaýar. Bu diýdigim näme? Mysal üçin siz bir aýdym ýazasyňyz gelýändir. Bir aýdymçylary görýärsiňiz, şol has sizi ruhlandyrýar belli bir aýdymçylar. Belki ol ýa bolmasa beýik beýik adamlardyr mysal üçin Bill Geýts diýdi Stiw Jobs we şuňa meňzeş adamlar sizi has ruhuňyzy galdyrýar sizi şatlandyrýar şol adamlaryň eden işleri ýeten derejeleri siz hem şol derejä ýetesiňiz gelýär ýöne näme etmelidigini nädip hereket etmelidigini nähili basgançaklardan geçmelidigi siz bileňizok eger bilýän bolsaňyz onda diýmek siz özüňizi tapdyňyz. Eger bilmeýän bolsaňyz, hökman suratda barlap görüň. Barlap görüň diýenimde näme diýme manyda aýdyp durun. Siz gyzyklanýan zadyňyz bar. Iň ýönekeje zady alalyň, sport. Siz futbol diýdi, woleýbol diýdi, bir belli bir sportuň görnüşini gowy görýärsiňiz. Siz şol çagalykdan köpimiz oýnaýarys, mekdep döwründe-de oýnaýarys. Ýöne şony professional derejä çykmak üçin siz şony her gün Gaýtalaýarsyňyzmy ýa azajyk bir hepdede bir gezek ýa-da aýda bir gezek meşgullanýarsyňyzmy? Sebäbi hökman suratda belli bir işde, belli bir derejä ýetmek üçin köpiňiz eşidensiňiz on müň sagat şol işde özüňi alyp barmaly diýip şony ýaly diýilýär. Ýöne men bu dünýälige nähili seretýän? On müň sagat Şeýle hasaplap görseňiz, bäş ýyl, alty ýyl her günde sekiz sagat hereket etmeli bolýar. Belki biraz ýalňyşandyryn, matematika diýşim ýaly ekeni gowy däl. Ýöne umumy gürrüň manysy nämede? Siz hökman suratda günde azyndan birje sagat şol isleýän, gowy görýän zadyňyza wagt sarp ediň. Hökman suratda birje sagat. Birje sagat. Hawa, on bäş minutdan başlaýyň. Günde on bäş minut, mysal üçin, Şol sport bilen meşgullanyň. Ýa bolmasa aýdym bilen meşgullanyň. Öz sesiňizi ýokarlandyrmak üçin. Gaty kärler köp. Internete girseňiz, gaty köp häzirki wagtda kärleriň türi kän. Mysal üçin, database bar, programmirowaniýe bar, 3D modelirowaniýe bar, bitmeyking bar. Sanasaň, sanabermeli. Ýöne siz şol Instagramda, TikTokda wagtyňyzy sarp edeniňizden Bäş munt, on munt özüňizi tapmak üçin, özüňizi has şadyýan, bagtly duýmak üçin sarp ediň. Meň pikirimçe, özüňi tapmak üçin esasy ýol barlap görmek. Onnoň meň ýene öňler ýalňyşýan zadym näme dedi? Men ertir diýýärdim. Hä ertir hökman suratda men etýän bu gün muny ýatmaly ýa bolmasa ertir meň işlem bar ýene näme garaz bahanalar tapylýardy. Men şeýdip şol on sekiz ýaşymdan bir ýyl iki ýyl şeýdip gezdim. Gowy mysal üçin YouTube kanal döretmek üçinem men pikirlendim zat etdim ýöne men pikirlenýänçäm eýýäm giç ertir eýýäm giç. Näme üçin beýle sebäbi biz şol pikir etmek gaty aňsat. Üns berseňiz özüňize şeýle seretseňiz pikir etýäs belli bir zatlar. Eý men bu palan boljak diýýäs welin ýöne şol pikir birazjyk gözümizde uçgun bar wagty hereket etmeýäsde ertir hereket edýäs. Ertir bolsa eýýäm geç boldy sebäbi ol gözümizdäki uçgun gitdi. Pikirimiz başga zatlara gitdi sebäbi instagrama girdik ýa dostlarymyz bilen gürleşdik zat etdik. Biziň ideýalarymyz, belki siziň deňýän ideýalaryňyz bardyr, ýöne ol zatlaryň ählisi düýnde galdy, geçmişde galdy diýsegem bolýar. Şonuň üçin siziň genial ideýalaryňyzy ýitirmezlik üçin, öz durmuşyňyzy ele almak üçin hökman suratda şu gün hereket ediň. Men ine özümem şu wan şonuň üçin podkasty ýazýan. Audio podkastlar dowam eder. Birazjyk hilini ýokarlandyrmak üçin wideo podkastlar üçin birazjyk hilini ýokarlandyrmaly. Oň üçinem birazajyk garaşmak gerek. Indi bolsa meň ýene bir ýalňyşan ýerim ýalňyşmakdan gaty gorkýan. Gorkýadym. Sebäbi üns berseňiz mekdep döwürleri ýadyma düşýär meniň şu wagt. Bellibir zady ýalňyş etsek, çagalyk wagtymyzy ýadyňyza salaýyn men diýýän, öz ýadyma düşýär birinji, ikinji synplarda ýalňyşsaňyz Bize diýýärler, Hawa, sen şu ýerde ýalňyşypsyň, sen şu ýalňyşlary şeýdip nemesseň gaýtalamaýarsyň diýip aýtýarlar bize. Şeýdip biz ýalňyşlary düzedip, şeýdip biz alfawidi öwrenýäs, şeýdip biz gürlemegi öwrenýäs, şeýdip biz islendik zatlary şeýdip öwrenýäs, ýalňyşmagyň üsti bilen. Ýöne birazrak ulaldygymyz saýyn biz ýalňyşmakdan gorkýas durmuşda. Sebäbi ýalňyşsak, näme ýalňyşsak biz başga adamlar Bize nädogry seredäýjek ýaly, öz içimizde şon ýaly pikir bar. Meň öz özümde şeýle, köpümizdede şeýle mykany pikir etýän. Ýöne şol pikir gaty ýalňyş, sebäbi ýalňyşmak özi siziň progresiňize bolan bir basgançak. Ýa bolmasa köpümiz welosipedi täzeden döretjek bolýas. Mysal üçin, men belli bir zady döretjek diýýäs. Ýöne şo zadyň nähili gurlandygyny ýa bolmasa ujo edilendigini şo zatlary köpimiz bilýäs we Eý bu zatlary eýýäm edipdir biri. Men eýýäm giç bolar diýip ýene-de şeýdip ýassygymyza geçip ýene aglap ýatyberýäs. Ýöne üns berip seretsek belli bir derejä ýeten adamlar ýene-de aýdaýyn şol Bill Geýts diýdi, Stiw Jobs diýdi ýene näme diýdiler. Şolar Näçe sany ýalňyşlyklary bar, üns berip şoň awtobiografiýasyny okasaňyz ýa-da diňläp görseňiz, näçe gezek şol adamlar şowsuzlyga uçrapdyrlar. Sanardan köp. Ýöne dünýäde şeýle gurlan hem ýalňyşlan ýatlanmaýar-da, diňe şowlulyklar ýatlanýar. Sebäbi şol adam şol bir derejä ýetipdir, şol asmana düşüpdir-de, şol Apple kompaniýasynyň general direktory bolupdyr. Ol hiç wagtam beýle däl. Sebäbi hemme zat basgançak-basgançak gitsek, günde birje sagat özümiziň durmuş ýo hilimizi ýokarlandyrmak üçin birje sagat sarp etsek, göz öňüňize getiriň, üç ýüz altmyş bäş sagat bir ýylda, bir ýylda üç ýüz altmyş bäş sagat. Şu üç ýüz altmyş bäş sagadyň içinde siz öwrenesiňiz gelýän islendik zadyňyzy öwrenip bilýärsiňiz. Men özümden aýtýan, mysal üçin, men bu çellenjleri näme üçin etýän? Sebäbi, birinji Şu iki müň ýigrimi birinji ýylyň birinji ýanwaryndan başlap men çellenj etdim. Otuz gün kitap okadym. Şol otuz gün kitap okadym. Edil otuz gün okamak dogry. Kanalda bardyr ol doly maglumat. Geçip görüp bilýäňiz. Ýöne şol otuz günüň içinde men birje sagat başdalar on bäş minut sarp etýärdim. Şol men öňki galan on sekiz ýylymyň içinde etmedik işlerimi men şu otuz günüň içinde etdim. Diýmek men edip bildimmi her birimizem edip bilýäs şony başga bir kişi edip bilipdirmi sizem edip bilýäňiz ýöne içiňizdäki şol gorkulaňyzy aýyrmak gerek şol gorkyňyzy ýeňip geçmek gerek şonuň üçin hem diňe barlap görmek gerek şol täze zatlarda barlap görüň öň görmedik zatlaryňyzy ýöne gyzyklanýan zatlaryňyzy özleriňizi barlap görüň ine ýene meniň ýalňyşan zatlaryň biri Men gaty köp wagtymy biderek zada sarp edipdirin. Hawa, men gowy garrap, bolesy kyrk ýaşamok, men mysal üçin, ömrüm geç gitdi zat diýer ýaly. Ýöne şonda-da, bir tarapdan seretsem, şol iki-üç ýyl, bu iki-üç däl, bäş, on ýyl ömrümi men biderek zatlara sarp edipdirin. Biderek zatlar diýdigim näme? Ýönekeý zatlara, oýunlar diýdi, ýa bolmasa diskotekalar, klublar, Ýene näme şon ýaly tusowkalar, o spirtli içgiler ýa bolmasa ýene şon ýaly zatlara sarp edilýär. Sebäbi şo zatlar daş-töweregimizde gyzykly, wagtlaýyn lezzet berýän zatlar da olaryň ählisi. Ýöne o zatlaryň ählisi wagtlaýyn. Sebäbi men özümde-de şon ýaly boldy. Edil men şo zatlary basgançak-basgançak ählisini durmuşymda geçirenden soň şo zatlary aýdyp otyryn. Indi nädip wagtyňy dogry ulanmaly? Ilki bilen, ýaňy aýdyp geçişim ýaly, özüňiziň gowy görýän zadyňyza serediň. Bir gowy has edil ýüz prosent gowy görýän zadyňyz däl, prosta siz şony halaýaňyz, bir bäş prosent halaýaňyz. Şony ünsliräk bolup, şu barada informasiýa gözläň. Sebäbi biz gitjek ýerimiziň kartasyny bilmäni, hereket edip bilmeýärse, mysal üçin belli bir şähere barmak üçin, Nýu-Ýorka barmak üçin ilki bilen şol ýoly bilmeli biz. Şol aeroporta barmaly, ondan soň belli bir algoritm boýunça basgançak basgançak hereket edip şol ýere baryp bilýäris. Şonuň üçin biz özümizi tapmak üçin hem bir zatdan başla. Men özüm nämeden başladym? Men şol noutbuk Bu şu uniwersitete giren wagty täze noutbuk aldym. Soň YouTube'da gördüm. Zade YouTube'a girdim şony ýaly şony ýaly. Nädip özüňi tapmaly diýip ýazyp gördüm YouTube'da. Ýa bolmasa şu programmalar çykdy. Zade etdi gara şeýdip şeýdip men özümi edil 100% tapdym diýjek däl. Ýöne men şu wagt etýän işlem maňa lezzet berýär. Şu wagt ýazyp oturan podkastym hem men şu ýazyp oturan podkastymdan lezzet alýaryn. Ýa bolmasa wideo düşürýän wideolamdan men özüm lezzet alýaryn. Şonuň üçin barlap görüň. Wagtyňyzy dogry ulanmak üçin hem ilki bilen beden saglyk gerekmika diýip pikir etýän. Sebäbi beden saglyk diýende nähili? Ol hemmämiz bilýäs, şol spirtli içgiler ýene näme şu zatlar içmeli däl. O zatlar ol başga temaň gürrüňi. Beden saglygy diýenimde şol köpimiz seriallar görýäs, ýene näme etýäs. Ýedi-sekiz sagatlap ol türk seriallar ýa amerikan seriallar, Netflix görýäs zat etýäs. Şo zatlary wagtyňyzy Oňaryp bilseňiz sarp etmäň. Bir kino görmäň diýemok men size ol diýdigi diňe robot ýalak bolup diňe şol bir zat öwrenip oturmaly däl. Siz özüňiz gowy düýen wagtyňyz, özüňiz raslabit edip oturan wagtyňyz siziň kelläňize genial ideýalar gelendir üns berseňiz. Indiki gezek şeýle seredip görüň bir otyrsyňyz ýöne dostlaryňyz bilen otyrsyňyz zat edip otyrsyňyz şolar bilen pikir alşanyňyzda Biraz wagt ýeke-täk, iki diňe özüňiz bilen özüňiz galan wagtyňyz kelläňize başgaça täze pikirler gelýär. Indi ýöne siz konsentrasiýa edip seriallar görüp oturan wagtyňyz şon ýaly ideýalar gelýärmi size? Ony ýaly ideýalar gelýän bolsa, onda dogry görseň bolar. Ýöne şonda-da meň pikirimçe seriallar we instagram, tiktok biziň wagtymyzy ogurlaýan zatlar. Şonuň üçin wagtyňyzy dogry ulanyň. Indi bolsa ýene bir zady aýtmakçy, Adamlary diňle, ýöne öz ýüregiňe äkin et. Bu diýdigim näme? Daş-töweregimizi çagalykdan köp adamlar gurşap alýar. Maşgalamyzdaky adamlar, dostlarymyz, mugallymlarymyz diýeli, ýa bolmasa birnäçe tanyşlarymyz öz bilýän zatlaryny, öz dünýägaraýyşlaryny aýtýarlar. Aýtmaýanlaram bar hawa skrytnyý adamlar bar ýöne şony aýtýarlar soň sen şunýalak etseň hökman suratda şunýalak bolýar diýýärler ýöne gowul ýarsa belli bir adamyň ýeten derejesini alyp şoň eden işlerini ýüz prosent gaýtalanymyz bilen şoň ýeten derejesine ýetip bilmeýäris Ine, ýönekeý jaýdan, mysal üçin, şo Maýkl Jekson şuny ýaly, şuny ýaly bolupdyr, zat edipdir, ýene näme edipdir. Soň ýene şony alyp, öz tejribämizde ulananymyz bilen, edil ýüz prosent biz ikinji Maýkl Jekson bolmaýarys. Ýöne, özümiziň nirä gidip, näme etjegimizi, netijeleri çykaranymyzdan soňra, şol adamlaryň aýdan pikirlerinden netije çykaranymyzdan soňra, öz durmuşymyzda gerekli ýerlerini, ýagny gaýmakly maglumatlary ulansaňyz, ine, şonda hökman suratda özüňizi tapmaga gaty gowy ýol şol. Şonuň üçin öz durmuşyňyzy eliňize alyň, durmuşyňyzy pauzadan aýryň, ertir diýen zady aýryň. Hökman suratda beden saglygyňyza serediň, ruhy saglygyňyza serediň. Siziň durmuşyňyz diňe siziň eliňizde. Kanala agza boluň janjagaza basyň dostlaryňyza ugradyň men belki pikirlerim dogry gelýän ýerleri bardyr gelmeýän ýerleri bardyr hökman suratda kommentariýada öz pikirleriňizi ýazyň siziň öz pikirleriňizi aýtsaňyz men hem siziň pikirleriňize seredip Belki gowy zatlar alyp bilerin. Şonuň üçin hökman suratda dostlaryňyza paýlaşyň podkasty. Podkastlar çykmagy dowam eder. Her hepdäniň dördünji güni sagat ikide. Geljekde görüşýänçäk.